ne enyuboe ciaino. Gose aria bona gokogere bweka atarochie abakuasi baye tobwate problem ere ng'a obonge bwaito nabo borakore ki? Boratokonye.
Tokorete ekerengererio kiabo ase engencho y'okomigwa mono Omonene oito.

Igo yaigete omwaka oyo iga 2025, ekere twanyora chi invoice chikoretwa korwa municipality ng'a intwe ntore under municipality. There before emiaka ende yonsi igo twabeire tokonacha chi lessons chiaito korwa ase sub county. Bono ekero twanyora information eyio are ase eAlam, omotienyi o kabere tarehe kumi na mbili.

Na obisi egaicha iga iga, egaisaransa amo naintwe, tokarua ororo togatebania ng'a bono ekero twasinyana twanyorete ng'a public participation inche akoretwe, naende tokanyora ng'a nonye na enchera eye ere chi-invoice echi chiarenge koruegwa abanto baria barenge gochirua igo bachete bagasoa komisandwa business people, korwa iga abwo bagateba rende bono ng'a tiga toirane, ntoche tobae richibu. Egoika omotienyi oyio o gatato End, bagatoma egari gocha Nyakoe, ekabogoria abanyabiashara abake, tokagenda iga aria obisi. Ekero twaika ororo tokarwa oo togakwana, bagateba rende na facilitation nkorakorwe ere nyuma omotienyi o nane otaraika. Igo bagateba tarehe sarasini na moja omotienyi o gatato. nario barenge gochaka gokora amagenderero Nyakoa. Bagatoma abanto gocha iga iga the following day, bagacha iga iga korwa ecounty, bagacha baka ear mark ng'a ngai chicontainer chikobekwa chiogosangereria chiubi, na bagateba rende ng'a ngochireta barenge the follo the same day, nyuma omotienyi oo rituko erio nonya ritarayera, bagateba ng'a chicontainer nchera chiarenge gocha. Lakini of date, mpaka bono iga buna ngokwana iga, rero ntarehe ishirini na sita chia December, kende nkeiyo giakorekanire iga iga. Nere ase kegakorekanete ande ase ntaroche abanyabiasara ebinto ebi mbira? Bono ase engencho y'ayio. ntwatebaneti ng'a invoicing ya this year yarenge gokorwa nyuma facilitation etaraba. Ntorarora choo, ntorarora sewage system, ntorarora chi chitaa chiare kobekwa nonye ne garbage collection nothing is done. Bono ase eng'encho yayio, tokirete iga buna twaigwananete ng'a invoicing teiyo egocha gokorwa, bagateba ng'a bono igo bagotiga chi invoice chiria chibe withdrawn chiria chia municipality. Chikaba withdrawn tokanachirwa chiinvoice ching'ao chia sub county tokanachirachirwa chilicense. Ntwanachire chilicense chia 2025. Tari boigo abanyabiashara? Eeh. We cooperated buna batotebeti. Bono tokirete iga ntwanyorete baretire chiinvoice 2026 naende korwa emunicipal bado naende bono ekero twachirigereretie twanyorete ng'a Onde taiyo onacheire less than three times ya rates chiria twanacherete twanacherete chia 2025. Ntwasomete chi invoice echio bachiretire iga iga twachirigereiri naende twanyorire ng'a nobomaene we have enough evidence koorokia amang'ana ayio. Baria bare korwa chi invoice naende igo barenge gosaba riaki egere bamanye gotoka eri rates. Omogabana namanyete amang'ana aya ng'a ntochandegete iga. ekiagera ntwa served all the offices including the county clerk tokabaa amaruba aya. Omogavana namanyete amang'ana aya ekiagera ekero twarangeretigwe twatebetigwe na omogavana gochi gotoa address oyio otachete. Namanyete amang'ana aya ng'a ntochandegete eng'encho enga buna eye. Naende bono iga abanyabiashara ekero banacherwa tochireti echio bacha baisaransa twanyoranire iga iga. Egento twaetirire rero nkering'ana ki? Bono chinibo ici echi ntorigochia gochiona, naende chogoteyia gochia gokorekana mpaka twanyoranire erinde tomanye korwa ororo tore the way forward. Igo ng'a gochaka rero iga, n- nchera tore kogenda komanya ng'a ninki keria togokora, erio rigere tonyare konyora obokonyi korwa ase. omogabane oito. Onye kegosinya, bono rirorio nabo torarigie nonye na omoadvocate, ntore tayare go take the legal action, ekero tomanye ng'a public participation eye ekero yakoretwe, mbarabwo aba barenge ororo bakanacha ng'a togende municipality.